פארגוטן טייערע ברידער, פור אדום איז א געזעץ, א זאך אן א טעם. אבער למעשה שטייט זויס אין ערגעץ א תורה, דאס מיינט כל התורה כולה, דאס א כלל פארן גאנצן לעבן, אז ס'דא א זאך ווי א געזעץ. וואס מיינט דאס? ווען א מענטש זאל לעבן, אז ס'גייט מיר חשאן וואס איז געווען נעכטן, ס'מיינט נישט ווייל נעכטן בין איך געווען אפגעפרעגט, מוז איך היינט זיין אפגעפרעגט? איך קען היינט דינען דעם אייבערשטן אפילו אין נעכטן איז געווען אינגאנצן מעסד אפ, דאס איז די גליקליכסטע לעבן וואס א מענטש קען לעבן, ער מוז מאכן א געזעץ, און די שטן מיט די אמת'ע עולם טשעפען די מענטש און זאגן מה המצוה, ס'מאכט נישט קיין סענס וואס דו טוסט יעצט, ווייל דו ביסט א אפגעפרעגטער מענטש, ביסט א מענטש וואס מאכט נישט קיין סענס, דו דו קענסט נישט יעצט דאווענען צוויי דריי שעה א טאג, דו קענסט נישט, ביסט א מענטש וואס איז א אפגעפרעגטער אפגעפליקטער מענטש. כ'ווייס נישט, מאך צו צופרי די גאס יצא מבית מדרש, פלוצלינג ווערסטו מר א פרומער און די גייסט אין מקווה און די רעדסט נישט ביי א קדוש, ביסט א אפגעפרעגטער מענטש, און ווילאנג איך קען נישט זאגן איך פייף דיך אן, ס'איז א געזעץ, איך גיי טון די זאך אן א טעם אן א ריזן, דעמאלטס איז א פראבלעם, איז א פראבלעם די גאנצע אידישקייט. און ווען דעם זאגט מען אין התורה מסכימת אלא מי שמאי מסתמא עליהם, אוי ווען איך בין טויט אין רחניות. קען איך נישט מקיים זיין קיין תורה און מצוות, גייט די תורה נישט האבן קיין קיום אין מיר. ווייסט ווען די תורה גייט האבן א קיום אין מיר? ווען איך קען לעבן מיט די תורה אפילו איך בין טויט. עיין התורה מסקיימת אלא מי שמאמץ עצמו ל אפילו איך בין טויט קען איך אלץ מקיים זיין די מצוות. אויב מוז אלעס שטימען כדי איך זאל קענען מקיים זיין תורה און מצוות, גיי איך קיינמאל נישט קענען איינהאלטן קיין תורה און מצוות. ווייל ס'וועט נישט שטימען ווייל דא האב איך נישט אינגאנצן געהאט דאס און דא האב איך נישט געטון דאס ריכטיג און דאס און דא פיל איך נישט קיין טעם און דא אלע מיני משוגעת'ן קומט אריין נאר ווייל איך קען נישט דעסיידן אז אפילו אלעס איז אפגעפרעגט אף ע פ קיין און איך האב געהאט א חבר וואס פשוט זאגט ער האט אבי געהאט די ליין אויב קען מען נישט דינען דעם אייבערשטן מיט א בחינה פון קיש מיך אפילו אלעס מאכט נישט קיין סענס גיי איך נאך אלץ דינען דעם אייבערשטן קען מען קיינמאל נישט דינען דעם אייבערשטן. איך דארף קענען זאגן מיט אלע שיינע חשבונות איך פייף דיך אן און איך גיי נאך אלץ טון די מצוות אן א טעם. ס'מאכט נישט קיין סענס פארוואס איך גיי דאווענען, ס'מאכט נישט קיין סענס פארוואס איך טו עפעס גוטס. א שלעכטע מיטאג.